Сәлам дуслар, бүген без Лада автосалонында һәм монда килүенең зур сәбәбе бар. Дус малайга, иптәш малайга яңа машина сайладыгыз. Сайлау Lada Vesta яисә Lada Vesta SV модельләре арасында тора. Салонга килеп керү белән бер күңелсез әйбер кызганычка каршы Station Wagon кузовындағы машиналар Казанча баршалар юк. Бренд әйтә инде сатулар шуны хәтле күп ки, хәтта салонга куярга машиналарны өлгермиләр, барысы да сатылып бетеп бара. Тест-драйв та шулай ук SV, воды SV-лар юк, ләкин бар SV Cross һәм тестовый машина. Бердә 8 двигатель, механик коробка. 17 дюймлы көпчәкләр. Әлбәттә, машина бик әйбәт, яхшы фикер калдырды. Ләкин шулай да, әйтик, Весталарга бер дә сигездән тыш куялар тагын бер дә алты двигательны. Миңа калса шәһәр эчендә бер дә алты двигатель. Ничектер уңайлырак, бер дә сигез двигателе, 122 ат көче, бер дә сигезле бармый. э, минем чагыштырып карарлык әлбәттә мисалларым бар әйтик монда автосалонга мин килдем nissan жук бер дә алты механикада бер дә алты nissan жукта машина кызуырак йөри шикелле ләкин калган әйберләре барысы да әйбәт тышкы кыяфәте бик матур веста машиналар арасында минем иң яратканым иң яраткан кузов ул әлбәттә sv SV Cross шулай ук бик матур. SV Cross SV-дан кара пластик элементлар декоры белән аерылып тора һәм анда башка подвеска, анда башка амортизаторлар, башка пружиналар һәм ул бераз биегрәк SV-га караганда. Ләкин SV да шактый матур машина. Э, миңа калса иң матур машина бу линейкада көпчәкләр 15 16 17 куелмый Э, ләкин 16 нчы диаметрда да машина шактый матур күренә веста св веста седан э, салоннары берүк монда бернинди үзгәрешләр дә юк шул берүк машина берүк приборка берүк э, консоль урындыклар шулай ук менә бу гадиерәк комплектация монда урындыклар гадиерәк Ләкин инде э, тесттагы SV Cross-та урындыклар башкачарак. Обивкасы белән аерыла һәм э, менә бу боковой элементларның бераз э, катырак булуы. Һәм иң мөхиме SV Cross-та ишек карталарында һәм урындыкларда бар флисюн төсендәге элементлар. Ләкин инде бу төсле элементлар кемгәдер Ошамый икән, сез һәрвакыт машинаны шушы караңгы төстә генә дә, салонны караңгы төстә генә дә заказать итә аласыз. Салон шактый киң, бик киң. Әйтик, сез автосалонга килеп, Ладаның X-Ray машинасына утырып карасагыз, мин инде Грант белән Приораны әйтмим дә, Веста да, чынлап та, шактый Киң, монда рәхәт, монда э, терсәкләр әйтик, мәсәлән, ишек карталарына тими, э, тезләр э, бородага тими, ишек карталарына тими, шуңа күрә монда э, иркенләп, рәхәтләнеп утырырга була. Э, урындык э, регулировкаларының диапазоны шактый киң, монда э, әйтик, Тәбәнәк кешеләргә дә уңайлы булачак һәм бик озын аяклы кешеләргә дә иркен булачак. Сиденьеларны шактый ерак артка җибәрергә була. Менә әйтик, мәсәлән, мин хәзер максималь артка киттем һәм минем аяклар чак кына педальләргә кагыла. Әлбәттә, яңадан якын китерергә дә була. Яхшы комплектацияләрдә монда урындык, водитель урындыгы лифт белән. Мин үзем инде Хайран еллар күнектем. Бии күтәреп йөрергә, шуңа күрә әйтик, кроссоверлар белән чагыштырганда, монда бернинди аерма да юк. Шулай кроссоверда утырган шикелле бии утырасың. Урындыкларның профиле әйбәт. Күп очракта ерак юлга барганда арка авырта башлый. Ләкин монда менә в принципе поясничный подпор дигән әйбер бар. Һәр вакытта да үзгәртергә була һәм арканы ял иттерергә була. Урындыклар җылытыла һәм иң мөхиме, э, әйтик, кызыгырлык әйбер Лада Весталарда җылытыла э, лобовой стекло. Алдагы пьяла һәм ул җылытыла тулысынча. Бөтен шакмак ул җылытыла. Шуңа күрә э, кышкы режимнарда йөргәндә бу әлбәттә Һичшиксез зур өстенлек конкурентлар белән чагыштырганда һәм санаулы минут эчендә сез каткан машинаны тәртипкә китерә аласыз. Әлбәттә, кондиционер бар, затлы комплектацияләрдә инде Вестада бара мультимедиа система, навигация белән һәм арткы камера белән. Әлбәттә, теге икеле-микеле җөрүчеләр өчен бу бик уңай опция, аеруча бәлки хатын кызлар өчен. Арт белән, әйтик, парковкага кергәндә, сез экранда күрәсез нәрсә булганын һәм система сезгә билгеле бер подсказкалар бирә. Көзгеләр монда уңайлы, әйбәт, зур көзгеләр. зур көзгеләр э, һәм алар э, картинканы бозмый менә ничек бар шулай күрсәтә күрсәтү секторы зур чөнки көзгеләр э, шахмак түгел ә озынча шуңа күрә машинадан ерак читтә булган әйберләрне монда бик җиңел генә күреп була әлбәттә регулировка электрон монда дүрт электр стеклоподъемник шулай ук күпләр өчен бу күрсәткеч ләкин инде мин Нигездә үзем э, рульдә йөргәч, арткы стеклоподъемникларның булу булмавы минем өчен мөһим түгел, ләкин монда алар бар һәм бу плюс. Тагын нәрсә? Ну, приборкасы э, бик искитмәле булмаса да, миңа монда бик ошап бетми беләсез нәрсә? Радиальная оцифровка. Э, цифрлар спидометрда тигез торганда ничектер мәгълүматны э, кабул итү э, уңайлырак шикелле, ә монда инде алар радиус буенча язылган, шуңа күрә мин үзем йөри торган машиналар белән чагыштырганда, минем өчен бу бераз дискомфортрак. Руль мәсьәләсенә килгәндә, руль шактый күңелле, йөртүе күңелле һәм рульдә бик күп информация. Тагын бер бик яхшы конкурентлар белән чагыштырганда Вестонның бик өстенле ягы бар, ул тормоз системасы. Машина бик яхшы туктый һәм хәтта экстренный торможение ясарга кирәк булганда да стабилизация системасы үзен бик яхшы күрсәтә һәм машина чайкалмыйча тип-тигез бара һәм экстренный торможение вакытында система аварикларын кабыза. Ни өчен бу әйбәт? Чөнки артта килүче машина, әйтик мәсәлән, сез экстренный тормозить итә башласагыз, аварикалар яна башлый һәм артта килүче аңлый нәрсәдер булганлыгын шуңа күрә бу миңа калса арттан сезгә бәрүләрне саклап калучы бер элемент абс әйбәт эшли двигательга килгәндә мин инде әйттем веста бер дә алты белән ничектер минем тәмгә әйбәтрәк бара шикелле аеруча шәһәр трафигында тагын бер әйбер бер дә сигез белән бара робот амт белмим миңа ул бик үк ошап бетмәде миңа ничектер бәрібір ручная коробка передач мкп күңелгә ятышлырак әйбәт йөри в принципе барысы да аңлаешлы передачалар яхшы керә яхшы чыга монда ниндидер теге тотлыгып калулар юк тулаем алганда лада веста әлбәттә отышлы машина булып чыкты автоваз өчен һәм автовазны бүгенге көндә коткарып кала торган модельләрнең берседер ул беренчесе аның гранты булса грант үз вакытында автовазга зур яхшылык эшләде барлыкка килүе белән менә бүгенге көндә миңа калса э, веста мәсьәләсе дә нәкъ шулай тора һәм шунысы кызык э, россиядә инде э, россияны без нигездә седаннар иле дип кабул итә дирек, чөнки чынлап та Россиядә иң күп сатылучы кузов ул седан. Ләкин менә Вестага килгәндә седаннар әле һаман да күп сатыла, ләкин аның сәбәбе ни бары универсал белән SV Cross-ның әзрәк күләмдә җитештерелүе. Миңа калса, завод әгәр дә мәгәр универсал кузовларны һәм SV Cross-ны күбрәк күләмдә җитештерә башласа, Э, сатып алучыларның саны да э, артыр дип э, уйлыйм мин чөнки менә бүгенге көндә универсал һәм св кросс св универсал гади св кросс күтәртелгән бүгенге көндә инде бөтен машиналар килгәнче үк сатылып бетеп бара седаннар әле парковкада монда парковкада сайлап алырлык машиналар бар ләкин универсал св һәм күтәртелгән универсал св кросслар Алар бүгенге көндә буш машиналар юк, барысы да заказга эшләнә. Әгәр дә мәгәр инде бүгенге көндә сез машина алырга телисез икән, нәкъ менә SV яки SV Cross Э, сатучылар әйтәләр э, бүген заказланган машина кайта кайта март уртасы март ахырында Шуңа күрә, әгәр дә шушы арада сез Вестоның универсалларын яисә күтәртелгән универсалларны сатып алырга телис икән, монда инде бераз көтергә туры киләчәк. Шунысы кызык, әйтик, көтергә теләмәүчеләр универсал артыннан килеп, еш кына седаннарга утырып кайтып китәләр. Шуңа күрә статистика буенча седаннар күп сатыла, ләкин алар инде универсал артыннан килеп, седанга утырып кайтып итәләр. Шуңа күрә бу очракта ничектер теге седаннарның сатылу күләме зур, ләкин мин алда әйтеп киткәнемчә, ул бары тик универсал белән SV Cross-ның әз күләмдә җитештерелүенә генә бәйле. Ләкин инде Ижевскида, Ижевскида тиздән, минем белүемчә, грантларны производстводан алачаклар. Һәм гранты урынына э, весталарның күләмен, җитештерү күләмен арттырырга тиешлеләр. Тагын бер әйбер турында мин сезгә әйтмәкче булам, беләсезме нәрсә? Менә мин үзем ике бала әтисе, шуңа күрә ике баланы артка утыртканда арткы ишекләрнең зур булуы бик мөһим. Э, Вестада ишекләр бик зур һәм алар зур угылда э, зур почмакта ачыла менә үзегез күрәсез һәм бала креслосын урнаштырганда монда инде иркенләп Креслоны куярга була, беркетергә була. Изофикс э, скабалары монда бар, менә алар, берсе монда, берсе монда һәм теге урындыкта шулай ук. Э, бу инде э, яхшы әти аталар өчен бик әйбәт күрсәткеч. Лада Веста да чынлап та зур арткы ишекләр һәм бу бик мөһим әйбер. Көн дә балаларны мәктәпкә, балалар бакчасына илткәндә, көн дә без кулланабыз арткы ишек белән. Әгәр дә арткы ишек тыгыз икән, арткы урындыклар тыгыз икән, без инде балаларны утырту, аларны бәйләп кую, яңадан машинадан чыгару хаталы булыр иде. Монда андый проблема юк. Арткы ишекләр супер.

Уялмаган кара пластик обвес. Бу SV Cross белән SV-ның төп аермасы тышкы яктан. Менә шулай уялмаган элементлар. Э, бу инде кырларда йөргәндә яисә э, биек чирәмле җирләрдә йөргәндә бик уңайлы әйбер. Э, кузов бозылмый, ул теге шкылуны Кара элементлар шкулыны шкулыдан курыкмый. Һәм тагын бер әйберне күрсәтмәкче булам, җәмәгать. Менә минем иң яраткан әйбер бу машинада. Менә шушы элемент. Акули плавник дип әйтәбез инде. Акула канаты. дизайнерлар шуны хәтле оста бу элементны эшләгәннәр менә сез монда күрәсез түбә белән стойка арасында пластик накладка кара төстә якыннан караганда ул күренә ләкин бераз еракка китеп карасаң арткы стойка һавада эленеп торган шикелле һәм бу миңа калса бик матур дизайн элемент машинаны моторлап торучы иң, иң төп моторлыкны, моторлыкны э, билгеләүче бер элемент. Э, чынлап та ул ничектер җиңеллекне дә бирә бер караганда, икенче яктан машинаны ничектер җитез итеп тә күрсәтә. Бу һичшиксез дизайнерларның э, табышы. Сирәк машинада мондый әйбер күргән, ул Citroen әйтик мәсәлән куллана мондый элементларны, ләкин СВ-нда Вестаның универсал кузовында бу чынлап та бик матур күренә торган элемент.